Yden, Ysgol Glanrafon.
Mae yna lot o waliau yn y byd. Wal fawr China, y wal na hefo graffiti, cofiwch drywerin arni. A wal Berlin, Ond dy wal lliwgar yma ydi pob dim i mi. Nefoedd i fi ydi cael gweld hi. Uffern i fi ydi gorfod gadael heb fedru prynu dim byd. Byth. Hon di wal y trainers a'r pâr mwyaf cŵl dwi erioed i weld. Yr Adidas ZX 1 miliwn! Be, be, be, be, be, be! Ti'n gwybod fod yn hen-blwydd i cyn bo hir, yn dwyt? Yndw dull a ti'n gofyn am y Nike Air Turbo Pegasus du melyn 'na. Dyna o'n i'n gobeithio gael, ond ma' Mam yn dweud bod nhw'n rhy ddrud rwan. Be' am ti gynnig talu am i hanner nhw? Sgen i'm pres, nac oes! Pres pen-blwydd? Na, dim llawer. Ffeindio job fel sydd gyda i. Os basys ti'n gweithio am dy bres, fysa ti'n misio i wario ar rhyw sgidiau rhedeg gwirion.
Ti'n ti lwcus bod y shed dwy yna wrth ymwch lle ti'n byw. Faint ti'n gael bob awr? Tair pint a 90 ceiniog. Yn ein reit dda.
Rhywbeth tebyg mae Lisia'n gael yn y caffi a mi gorfod golchi llestri A philcio tatws a phethau felly, o hyd. Wel dyna beth ti'n neud os ti'n gweithio mewn caffi, ynder, clown? Duh!
Mae'n anodd hel pres pan dych chi'n corfod dod i'r ysgol bob dydd. Mae gen i syniad am sut i wneud pres! Sut?
Wel, meddyliwch, pa bres 'da ni'n gael bob dydd? Bois bach, o'n i'n gwbo bo chi'n hyll, ond do'n i'm yn gwbo bo chi'n hollol dwp hefyd. Meddyliwch, pa bres da ni'n gael bob dydd? Pres cinio? Genius!
Mae pres cinio i brynu cinio. Yndi iawn, ond dyna'n incwm cyson ni, ynde? Incwm cyson? Be wyt ti rwan, rheolwr banc? Mae rhaid i mi cael cinio. Basa fi bron a llwgu os basa fi mynd heb ginio. Ond mi fasa ti dal yn cael cinio, paid a phoeni. Ti fasa neud y ginio dy hun yn noson cynt. Be? Gwneud brechdan slein i'n hunan pob nos a pheidio prynu cinio hefo pres cinio?
Yn union! Erbyn diwedd y tymor, fydd ni efo digon o bres i prynu par o ZXs bob un. Wel, be da chi'n feddwl? Cinio ysgol bob dydd i mi! Dwi'n tyfu a dwi'm isio byw ar ryw friwsion a hanner banana i ginio bob dydd. Tatws a greifi i mi! Reit, well i ni gychwyn arni fory. Amdani, da ni'n mynd i fod yn gyfoethog!

I fi nôl potyn yw dasgyfer wedyn. Be? Ti di prynu potyn yw? Dwi di prynu poti ar peth rhwng o bron a chael ei lluchio. Geith nhw am hanner pris, deg potyn, bargen. Nes i guddio nhw'n y to fan i fanna. O, oh, ma'n rhaid bod na lle well i cuddio nhw, os gawn ni'n dal. Dyma'r lle gorau, gawn ni ddim ein dal. Iawn, mae'n glir. Dweda wrtha i'n syth bin os yw rhywun yn dod. Iawn, siŵr.
A beth da chi'ch dau wneud yn dili dalian yn fan hyn? Um, me, meddwl os oedd na trip ysgol blwyddyn nesa, mis. Trip ysgol? Ar os o'ch chi'n ei gael i'r lenni o'r ffordd gyntaf, ie? Allan o ma rwan, diflanwch!
Fyw! Agos yn fanna! Trip!
Ysgol! Sa'n well bod ti di gofyn i edrych yn yr eidfa coll. Dweud ti di colli shorts neu rhywbeth. Hmm, ti'n iawn, ond mi nes i'n dda i feddwl am rhywbeth yn sydyn yn do. Nes i ddim dy glywed di'n dweud yn byd. O, ni'n trio cuddio potyn yw dy nath ddisgyn o'r awyr am rhyw rheswm yn dôn. Joban David, diolch i ti.